Thayũ gĩkũyũ, thayũ a mũmbi. O rĩngĩ nĩ ndoka haha, ũmũthĩ tũkwaria ũhoro wa njohi. indo iria cithondekaga njohi na nongorio cia cio thĩinĩ wa mũtũrĩre wa mũgĩkũyũ. O rĩngĩ ĩno nĩ show ya Billy Mũturi Show, na nĩ ngwĩhoyaga wathiĩ harĩa ũ subscribe nĩguo anytime I release nda release. video yakwa ũkinyagĩrwo nĩ ũhoro kana kĩrĩra gĩkĩ kĩa ũgĩkũyũ. Ũhoro ũyũ ndĩra release ti waku we mwenyewe no wĩcirie nĩ waku we mwenyewe, no nĩ wa nginya njiarwa cigoka nĩ cikahota kuoya kĩrĩra gĩkĩ nenda-inĩ. nĩ gĩgateithia andũ arĩa magoka to ithuĩ nyika twĩ kuo. Ha marĩtwa njĩtagwo Mary Mũturi wa Kamau, ũyũ nĩ Mũmbũi mbarĩ ya Mbu, Mũihwa na Acera, he marika merĩ ma ũkũri wa thĩ, niĩ ndĩ Mwangi mũciari nĩ Maina. Gwitũ nĩ kũrĩa Mũrang'a ngagĩũka gũkũ macakũ gũcaria ũboco wakwa, reke tũingĩre kĩrĩra kĩa ũmũthĩ. Njohi, indo iria cithondekaga njohi na nongoria cia cio thĩiniĩ wa mũtũrĩre wa mũgĩkũyũ. Mũgĩkũyũ nũ? Mũgĩkũyũ nĩwe waciarirwo nĩ aciari aku nĩ Agĩkũyũ. We nĩwe ndĩrarĩria. Ndwathurire gũciarwo wĩ Mũgĩkũyũ no nĩ Ngai watũmire ũciarwo wĩ Mũgĩkũyũ. Na ndũngĩũrĩra ũndũire waku kana kũrĩa waciarirwo. O na no Gĩkũyũ kiugaga atĩrĩrĩ, he maũndũ ũtangiuma rika na nyũmba. Rĩu haha tũkũrehe ũhoro wa nyũmba. Nyũmba yanyu nĩ ya Gĩkũyũ, ũguo ndũngiuma o na ũngĩtũra o na ũrĩrĩ rungu wa iria. Kũguo rĩ, reke tũthiĩ ndereti ũmũthĩ. indo iria cithondekaga njohi. Na mbaa nĩ indo inya cithondekaga njohi, maĩ, kĩgwa, ũkĩ, na kĩa mũico nĩ kĩratina. Reke tũingĩre ũhoro wa maĩ. Maĩ nĩ kĩĩ? Maĩ nĩ ma, the truth. Maĩ nĩ moĩ, koguo mena ũhoro, mena ũma, ririkana tũtũragĩra ũma. Tũtũragĩra the truth, ona tuga the truth stand. Ĩyo nĩ ma. na maĩ maumaga kũu rũĩ, rũĩ rwĩtagwo rũĩ tondũ nĩ rũĩ maingĩ, rwĩna rwĩna ũhoro wa ma, nĩ rũĩ ũma. Koguo-rĩ, nĩ maĩ, nĩ moĩ, mena ma tondũ nĩ moĩ. Namba igĩrĩ nĩ kĩgwa. tũhũthagĩra ngogo ĩyo ya kĩgwa kũrinda njohi. Kĩgwa gĩkũraga na marũngo, koguo we wĩ mũgĩkũyũ rĩ, wagĩrĩirwo gũkũra na marũngo. Mũgĩkũyũ akũraga na marũngo. Nĩ ngarehe topic ya marũngo ma mũgĩkũyũ. Koguo rĩ, kũra na marũngo marĩa magĩrĩire nĩguo ndũgatube handũ. Na marũngo macio rĩ, ta rĩu irũngo tuge nĩ rĩa kamatimũ, nĩ rĩagĩrĩire kũheaga gĩtĩo marũngo macio mangĩ me igũrũ makĩo, ta kĩũmbi kĩogotho. Mũthuri wa Horio, athuri a matura nguru nĩ magĩrĩirwo, nĩ magĩrĩirwo gũkorwo magĩtĩo marũngo macio me hau igũrũ, andũ arĩa akũrũ kũrĩ we nĩ magĩrĩirwo ũmaheage gĩtĩo. Koguo kũra na marũngo na ũhe acio akũrũ kũrĩ we. na ũmahe gĩtĩo kĩao. Oho kĩndũ kĩu kĩngĩ gĩthondekaga njohi nĩ ũkĩ. Ũkĩ umaga kũ? Ũkĩ umaga kwĩ njũkĩ. Nĩ ũiguaga njũkĩ mũhũnga irũa, njũkĩ ĩgĩthiĩ. nĩguo ĩthondeke ũkĩ ĩthiaga mahũa-inĩ ĩkahũnga, ĩkahũnga kĩrĩa kĩega, kĩrĩa kĩũru rĩ ĩgatiga kũu, ĩkarehe mwatũ-inĩ ĩgathondeka kĩndũ kĩega na kĩndũ gĩ cama gĩtagwo ũkĩ. twĩ hamwe nginya hau. Koguo rĩ, we wĩ ta mũgĩkũyũ wagĩrĩirwo wathiĩ matha rĩaku ũmathage kĩrĩa kĩega, kĩrĩa kĩũru rĩ ũgatiga na kũu. Nĩguo ũrehe kĩndũ kĩna cama, kĩndũ kĩega. thĩinĩ wa mũciĩ waku na kĩrĩa ũgũtũrĩra na kĩndũ kĩu nĩ ma, ũrehage ma thĩinĩ wa mũciĩ waku. Kĩndũ kĩu kĩngĩthondeka njohi nĩ kĩratina. Kĩratina kĩrĩa gĩthondekaga njohi nĩ kĩrĩa gĩkũrĩte gĩkegũithia. Koguo ũnongorio nĩ kĩ? Wagĩrĩire ũkũre. nginya harĩa hagĩrĩire wĩ ta mũgĩkũyũ, nĩguo ũthondeke maũndũ mega. Mũgĩkũyũ amenyekaga nĩ ũkũrũ wake, koguo ũgĩkũra rĩ, ũkũre ta kĩratina nginya ihinda rĩrĩa rĩrĩkinya nĩ ũkũgwa, nĩ ũkũhũthĩrwo wega ũthondeke maũndũ mega. Sorry, ngengunde tũmaĩ pore. Na thĩiniĩ wa kĩratina, kĩratina nĩ itunda rĩrĩa rĩ mbegũ nyingĩ mũno wa matunda marĩa me mũhuro ũyũ wa riũa. Koguo nĩ kũ maanisha atĩa? Nĩ kuuga atĩrĩrĩ, ũtige njiarwa nyingĩ. kana mbegũ nyingĩ cikũhandwo na ĩratina ĩrĩa ĩrĩrutaga iratina iria ingĩ, ũtige njiarwa ciaku, ũtige kĩndũ gũkũ thĩ kĩngĩhandwo. Ĩyo nĩyo nongoria ya kĩratina? thĩinĩ wa indo icio ciacokanĩrĩrio cigatukanio, cikarindwo cigathondeka kĩndũ gĩtagwo njohi. Njohi no ĩtagwo ndathimi. Njohi nĩkĩ tũngĩtua gũbaba, njohi yumanĩte na rĩtwa gũcohora. Njohi rĩrĩa ũkũmĩnyua. ĩthiaga thĩinĩ wa mwĩrĩ waku, o ũrĩa ũramĩnyua nĩ ũcohoraga, nĩ ũrutaga ũhoro. Angĩkorwo uma na ũndũ ngoro-inĩ ũkaũruta, angĩkorwo he ũndũ wĩigĩire ngoro ũgũturaga kana ma wanakorwo nayo nĩ ũceyaga na andũ arĩa angĩ makamenya ma harĩa ĩrĩ. Koguo rĩ, ũcio nĩguo wĩra wa njohi. Na njohi rĩrĩa wamĩruta ũguo, ũhoro ũcio rĩrĩa athuri macemanĩtie, nĩ mahũthagĩra njohi ĩta ndathimi na kuoha ũndũ ũcio gũ seal. ũhoro ũcio marĩrĩria atĩ nĩ wa ma, atĩ nginya ngomi nĩ cietĩkĩra na nĩ ciakindĩra, ũhoro ũcio nĩ wa ma na nĩ wa hũrwo kĩrore nĩ Ngai. Nĩ tũkaria rĩmwe mũthenya ũhoro wa spiritual world nĩguo ũtaũkwo nĩ ũhoro wa ũrĩa ndĩrauga ũhoro wa ngomi, ũngai, indo ta icio. Tũtigage gũkorwo twĩ nduma-inĩ. Nĩ thengiũ gũkinyia hau na nĩ thayũ. Kerĩ ona gatatũ tuonane hĩndĩ ĩyo ĩngĩ twarĩrĩrie mĩthemba ya njohi na wĩra wa njohi na njohi maũndũ marĩa ĩngĩrehe mĩciĩ-inĩ. Nĩ thayũ na nĩ thayũ na nĩ thayũ.